Çagalykdan başlanýar. Umuman çagalar biziň geljegimiz diýen oba şygar bar. Oba Türkmenistan döwleti tarapyndan gynansakda şu günler seredilmeýän. Eýsem Türkmenistanda häzir çagalaryň ýagdaýy nähili? Ep-esli aglaba ilat ýurt daşynda, çagalaryny ýurduň içinde goýup gidýärler. Çagalar, ýagny gözegçiliksiz ýagdaýda, rus dilinde aýdanda, besprizornyý ýagdaýda ulalýar. Köplenç, hemmesiniňki diýjek däl, köplenç ýagdaýda. Umuman aýdanda, çaga terbiýesinde nähili zyýanlar bar häzirki gije-gündizde? Şolar barada gürrüň etmegi maslahat bildik. Ilki bilen söz nobadyny Bahargül gelnejä bereli. Bahargül gelneje, diňleýäs sizi. Aýdyberiň. Sag boluň Atamyrat salam hormatly watandaşlar men şu gün size bir azajyk Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar hukuklary baradaky konwensiýasyndan gürrüň bermek isleýärin. Bilýärsiňiz konwensiýa ýurtlaryň arasynda belli bir ugurda bir kanuny kadalara boýun bolmak baradaky şertnama. Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň ýigrimi nji noýabryndaky kyrk dört drop ýigrimi bäş karary bilen kabul edilýär. Çagalaryň haýsy hukuklary bar? Çagalaryň hukuklary bilim, saglygy goraýyş, ýaşaýyş jaý we abadançylyk, ene-atalar bilen aragatnaşyk, adalatly kazyýet, şeýle hem zorlukdan azat bolmak hukugyny we aýratyn zerurlygy bolan çagalaryň hukuklaryny öz içine alýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda yglan edilen ýörelgelere laýyklykda, jemgyýetiň ähli agzalarynyň mahsus mertebesini, deň we aýrylmaz hukuklaryny ykrar etmek, Ýer ýüzündäki erkinligi, adalaty we parahatçylygy üpjün etmek üçin esas bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasynyň halklarynyň Tertipnamada esasy adam hukuklaryna, adamyň mertebesine we gymmatyna ynanyp, ynanýandyklaryny, has uly erkinlikde jemgyýetçilik ösüşini we has gowy ýaşaýyş şertlerini ösdürmegi maksat edinýändiklerini ýadyňyzdan çykarmaň. Birleşen Milletler Guramasynyň Ählumumy adam hukuklary jarnamasynda çagalaryň aýratyn ideg we kömek almaga hukugynyň bardygyny ýatladýarys. Maşgala, jemgyýetiň esasy birligi we ähli agzalaryň, esasanam çagalaryň ösmegi we abadançylygy üçin tebigy gurşaw hökmünde jemgyýetdäki jogapkärçiligi doly öz üstüne almagy üçin zerur gorag we kömek berilmelidigine ynanýar. Şahsyýetiň doly we sazlaşykly ösmegi üçin çaganyň maşgala gurşawynda bagyt, söýgi we düşünişmek şertlerine ulalmalydygyna göz ýetirip, çaganyň jemgyýetdäki garaşsyz durmuşa doly taýýar bolmalydygyny we Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda yglan edilen ýokary derejede ruhuna terbiýelenmelidigini esasanam parahatçylyk, mertebe, çydamlylyk, erkinlik, deňlik we raýdaşlyk ruhunda terbiýelenmelidigini, çagany şeýle aýratyn goramagyň zerurlygy bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýyldaky Ženewa jarnamasynda we bir müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýylyň ýigriminji noýabrynda Baş Assambleýa tarapyndan kabul edilen Çaganyň hukuklary Jarnamasynda göz öňünde tutulyp, Ählumumy Jarnama ykrar edilýär. Adam hukuklary, raýat we syýasy hukuklar baradaky halkara şertnamada, ykdysady, durmuş we medeni hukuklar barada halkara şertnamada, şeýle hem ýöriteleşdirilen edaralaryň we çagalaryň abadançylygy bilen baglanyşykly, halkara guramalaryň düzgünnamalary we degişli resminamalary. Çaganyň hukuklary jarnamasynda aýdylyşy ýaly, çaga fiziki we akyl taýdan kämillik ýaşyna ýetmedigi sebäpli çaga dogulmazdan ozal-da, soňam degişli hukuk goragy ýaly aýratyn goragy we idegi zerur. Çagalary goramak we abadanlaşdyrmak üçin sosial we hukuk ýörelgeleri, esasan hem milli we halkara derejelerde çagalary ýerleşdirmek we ogullyga almak baradaky Jarnamanyň düzgünlerini ýada salmak, Birleşen Milletler Guramasynyň Kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin adalat kadalary, ýagny Pekin düzgünleri diýip atlandyrylýar we adatdan daşary ýagdaýlarda we ýaragly çaknyşyklarda aýal-gyzlary we çagalary goramak jarnamasy. Dünýäniň ähli ýurtlarynda gaty kyn şertlerde ýaşaýan çagalaryň bardygyny we şeýle çagalara aýratyn üns bermeliligini bilmek her bir adamyň däp-dessurynyň we medeni gymmatlyklarynyň çagany goramak we sazlaşykly ösmegi üçin ähmiýetini göz öňünde tutup, her ýurtda, esasanam ösýän ýurtlarda çagalaryň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýetini göz öňüne getirip, üç bölüm we jemi elli dört maddadan ybarat Şu Konwensiýanyň maksatlary üçin çaga, eger çaga degişli kanunlara laýyklykda ýetginjeklik has ir gazanylmasa, on sekiz on sekiz ýaşa ýetmedik islendik adamdyr. Şu Konwensiýanyň gysgajyk birnäçe maddalary bilen sizi tanyşdyrmak isleýärin. Madda-madda aýdyp geçjek däl, ýöne gysgajyk sitatalarny siziň dykgatyňyza ýetirmek isleýän. Gatnaşyjy döwletler, taraplar, şu Konwensiýada görkezilen ähli hukuklary öz ygtyýarlyklaryndaky her bir çaga, jynsyna, reňkine, diline, dinine, syýasy ýa-da başga pikirlerine, milli, etnik ýa-da tapawudyna garamazdan hiç hili diskriminasiýa bolmazdan hormatlamalydyrlar. Sosial gelip çykyşy, emläk ýagdaýy, çaganyň saglygy we dünýä inişi, Ene-atasy ýa-da kanuny hossarlary ýa-da başga ýagdaýlar. Çagalar bilen baglanyşykly ähli çärelerde döwlet ýa-da hususy durmuş guramalary, kazyýetler, dolandyryş ýa-da kanun çykaryjy guramalar tarapyndan edilse-de, çaganyň iň oňat bähbitleri ilkinji nobatda göz öňünde tutulýar. Agza döwletler çagalara ideg etmek ýa-da goramak üçin jogapkär edaralaryň, hyzmatlaryň, ygtyýarly edaralar tarapyndan, hususan-da, howpsuzlyk we saglyk pudagynda, işgärleriniň sany we laýyklygy babatynda kesgitlenen standartlara laýyk gelmegini üpjün etmeli, şeýle hem başarnykly gözegçilik. Gatnaşyjy döwletler her bir çaganyň ýaşamak üçin aýrylmaz hukugynyň bardygyny ykrar edýärler. Çaganyň pikirini erkin beýan etmäge hukugy bar. Bu hukuk, serhetlere garamazdan, dilden, ýazuwdan ýa-da çapdan, sungat görnüşinde ýa-da çaganyň islän başga bir usuly bilen gözlemek, almak we bermek azatlygyny öz içine alýar. Hiç bir çaganyň şahsy durmuşyna, maşgala durmuşyna, öýüne ýa-da hat alyşmagyna bolan hukugyna esassyz ýa-da bikanun gatyşmak ýa-da abraýyna bikanun hüjüm etmek bolmaz. Maşgala gurşawyndan wagtlaýyn ýa-da hemişelik mahrum bolan ýa-da öz bähbidine şeýle şertlerde galyp bilmeýän çaga döwlet tarapyndan aýratyn gorag we kömek almana haklydyr. Gatnaşyjy döwletler akyl ýa-da fiziki taýdan kemis çaganyň mertebesini üpjün edýän, özüne bolan ynamyny ýokarlandyrýan we jemgyýetde işjeň gatnaşmagyny ýeňilleşdirýän şertlerde doly we abraýly durmuşda ýaşamalydygyny ykrar edýärler. Gatnaşyjy döwletler çaganyň keselleri bejermek we saglygy dikeltmek üçin iň ösen saglygy goraýyş hyzmatlaryndan we desgalaryndan peýdalanmak hukugyny ykrar edýärler. Gatnaşyjy döwletler çaganyň bilim almak hukugyny ykrar edýärler. we deň hukuk esasynda bu hukugyň durmuşa geçirilmegine kem-kemden ýetmek maksady bilen, esasanam dünýädäki nadanlygy we sowatsyzlygy ýok etmeklige goşant goşmak we ylmy-tehnologiýa bilimlere we häzirki zaman okuw-usullyk usullaryna elýeterliligi üpjün etmek maksady bilen, bilim bilen baglanyşykly meselelerde halkara hyzmatdaşlygy höweslendirer we ösdürer. bu meselede ösýän ýurtlaryň zerurlyklaryna aýratyn üns bermelidir. Gatnaşyjy döwletler çaganyň ykdysady ekspluatasion we ondan goralmak hukugyny ykrar edýärler, saglygyna howp salýan ýa-da bilimine päsgelçilik bolup biljek ýa-da saglygyna we bedenine, akyl, ruhy, ahlak we jemgyýetçilik ösüşine zyýan ýetirip biljek islendik işiň ýerine ýetirilmegi. Gatnaşyjy döwletler bu makalanyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin kanunçylyk, dolandyryş, durmuş we bilim çärelerini görýärler. Bu maksat bilen beýleki halkara gurallaryň degişli düzgünlerine esaslanyp, gatnaşyjy döwletler iş üçin iň pes ýaşy ýa-da iň kiçi ýaşy kesgitlemek, iş gününiň dowamlylygy we iş şertleri üçin zerur talaplary kesgitlemek, şu maddanyň netijeli durmuşa geçirilmegini üpjün etmek, sanksiýalary göz öňünde tutýarlar we şuňa meňzeşler. Konwensiýanyň giň giňişleýin görlüşini Birleşen Milletler Guramasynyň web sahypasynda tapyp bilersiňiz. Söz bereniňiz üçin sag boluň. Köp köp sag boluň Bahargül gelneje örän gymmatly täsirli maglumatlary aýtdyňyz. Indi söz gezegini Dursultan Taganowa bereli. Dursultan Taganowa diňleýäs sizi.
Salam Aleýkum Watandaşlar Häzir Bahar Gülni Gelneje Çaga Haklary we Mejnarodna Nämede Arenada Çagalar Üçin Belli Bir Tertipde Alnan Haklara Degişli Makalalary Kararlary Aýdyp Berdi Men Indi Şunuň Praktikada Nähili Türkmenistanda Işleýändigini Size Gürrüň Berjek Ilki Bilen Öz Özümiň Çaga Çagalyk Döwrümden Başlap Häzirki Ýagdaýda Mendede çaga bar on iki ýaşynda. Şu güne çenli nähili üýtgeşikler, üýtgeşiklikler boldy, nämelere gördük, nämelere şaýat bolduk aýdyp berjek. Mysal üçin, özümden aýdanda, biziň öz rowesniklerimden, okuw ýyllaryndan başlap, sadik, sadikden başlap okuw ýyllaryna çenli çagalygymyz nähili geçdi? Biz çagalyk görmedik. Ine, daşary ýurtda, meselem, men diňe Türkiýäni gördüm. gyradan durup seredýän-de synlaýan we deňeşdirýän. Meselem, bärde çagalar okuwdan soň lýuboý bir kafeýe, lýuboý bir ýere gidip sosialleşmegi, öz deň-duşlary bilen wagt geçirmegi, azajyk bolsa-da mümkinçiligi bar teatrlara gitmegi, konsertlere gitmegi, ondan soň kämillik ýaşyna ýetýänçä

uniwersitete berýär. On sekiz ýaşyndan soň uniwersiteti gutarandan soň alyp o çaga öýden tut iş ýerine çenli üpjün edýär. Ine Türkiýe döwletinde. A bize seredende bizde gyna gynansak-da çagalaryň oba ýerlerinde esasanam kämillik ýaşyna ýetýänçä hiç hili sosialleşmegi haklary ýok. Mysal üçin ene-atasy tarapyndan zorluk görýärmi, ene-atasynyň psihiki psihiki ýagdaýy nähili, baryp, öýlerde ýa-da okuw okuwlarda hiç hili derňew geçirilmeýär. Mysal üçin, okuw mekdeplerde çaganyň aljak biliminden tutuň,

nämesi bar, statusy bar bolsa, şolaryň çagasyna hemişe bahalar-da gowy goýulýardy. Ondan başga, mugallymlar tarapyndan şu çagalara näme atnoşeniýa-da üýtgeýärdi. Garyplar we baýlaryň çagasy ýaly üýtgeýärdi. Aýrymçylyk ýaman ýokary derejede.

o ýigrimi ýyllap öz ene-atasyny görmedik çagalar bar we olaryň nähili trawmalar alyp bu güne çenli ýetişendigine hiç hili näme istatistika hökümet tarapyndan berilmeýär ýa-da şolara ene-atasy daşary ýurtda bolany üçin meselem sosiologlar tarapyndan bir podderžka bir kömek berilmeýär gynansak-da men Türkmenistanyň gelejegine

görkezip dur wideolar wideolarda we ýaňky zyýaratçylaryň alyp barýan kiçijik bir konfetlaryna piçenýalaryna çagalaryň ylgaýşyny görüp öz aralarynda uruş edişini görseňiz o şu ýerde türkmenistanyň içinde çagalara berilýän nähili düşündirsem size degeri göz öňüne serilip dur ondan başga türkmenistanda Detski koloniýa diýen bir ýer bar. Şo ýerde çagalaryň nähili urulýandygy, nähili gorkunç azaplar berilýändigini ýyllardyr haýsy welaýat bolsa bolsun adamlar gaty gowy bilýändir. Ýagny biziň ýurdumyzda, mysal üçin Türkiýede çagalar güni hemme ýerde baýram, hemme ýerde baýram.

her taraplaýyn näme gerek bolsa şolaryň berilmegi üçin hiç hili kampaniýa bolsun, düşündiriş işleri bolsun, ene-atalara düşündiriş işleri bolsun, şolary bermek üçin hiç zat edilmeýär. Men şu zatlary analiz eden ýagdaýymda biziň Türkmenistanyň gynansak-da gaty yzdalygyny we bunuň biziň gelejegimize örän

adam hukuklaryna, ondan soň çaga hukuklaryna hormat goýmagyňyzy talap edýäs. Ýurduň granitsalaryny açyp, ýurduň içine daşary ýurtdan işläp gelen ene-atalara hiç hili problema çykarman, ýurduň içine girmägi we öz çagalarynyň zdarowy bir şekilde ýetişmegi üçin daşary ýurtlarda işleýän ene-atalara spakoýno girip-çykmaga mümkinçilik döretmegiňizde nähili, haýsy pudakda bolsa bolsun, nähili problema bar bolsa, şo zatlary derňäp, ýurduň artyk ösüşine birazjyk bolsa-da tagalaňyzy goşmagyňyzy talap edýäs. Köp sag boluň, watandaşlar!
Nursultan Taganowa köp köp sag boluň aýdan gürrüňleriňiz üçin söz gezegini Alişer Sahatowa geçirýäs Alişer diňleýäs aýdyberiň.
Salam aleykum hemmäňize ýene bir gezek Watandaşlar men şuny aýtjak häzir bir sekunt Hemmämiz bilýäs iki ýyl mundan öň diskriminasiýa diýdi-de Bahar Gülgeneje

O iki. Üçünjiden iň uly problema Türkmenistan halky e, halkynyň Türkmenistanyň az iň uly problemasy ene atalar. Daşary ýurtda çagalar Türkmenistanda näle ösüp oturan bellisi ýok. Goýup gitýäň 10 ýaşynda baryp alýaň çagaň 18-20 ýaşynda. Nedawno bolan случай. Ene ata Tursiýada çaga zadynda bir garyndaşynda O çaga bagyşlarsyňyz meni ýöne aýtmaly şu zady ajy gerçek bir gyz çaga owa ene atasy alty ýyldyr Tursiýada o gyzam sekizinji dokuzynjy klas owa göwreli bolýar owa ýaňkyny sledstwä berýärler Hawa. Çykýa on on bäş on alty ýaşly oglanlar hawa. Jynsy gatnaşyga giripdirler. Bularyňam ene atalary bu ýanky ýigitleriň ene atalar olaryňkam turçada. Pul berip berip berip toplanyşyp ýanky bütün zatlar şu jynsy gatnaşyga gatnaşanlar hemme ene atasy pul zyňyşyp zada pul berýärler. Kökmeziň näme kanun goraýjy organlaryna pul berýärler dany. Ýaňky gyz zapugad edip agzyny ýapdyradylar. Wsö. Indi netijede näme näme boldy? O gyz çaga bir çaga bilen galdy elinde. Göreli. Bütin ömri bozuk. Bütin oba ony tanaýar. Gep gürrüň

Uruş bolýa, uruş bolýa, aralarynda uruşýarlar futbol oýnanda, owa, bir bolmadyk bir zadyň üstünde, olaram serediň on alty on ýedi ýaşly çagalar, häli on sekizi dolmadyk okuwçy çagalar uruşýarlar, owa, biri taýak iýýä, sekiz adam bolup ýüz million pul töleýärler. Ýüz million. Olaryňam meni atasy emmesiniň Tursiýada. Düşünýäňizmi? Ine biziň açygymyz bizde gelejek ýok muň ýaly gitse. Bu gidişinde şu hökmediň bu men çesn men öz liçn özümi neneňem aýtmaýanda bu hökmet başaranok.

Şu ýaňy aýdyp durkaňyz bir zat ýadyma düşdi. Hytaýda bir hepde mundan ozal şu mekdepde bir çaga ýalňyş bir mollümy, mollüm bilen çaknyşany üçin mollüm şoňa bir şarp urdy. Ondan şu waka gaty herbet şu her hili hytaý medialaryna, sosial ulgamlaryna şu waka gaty herbet bir näme, ünsi çekdi, şo-şo hakynda köp kişi gürlediler, onsoň mekdebiň meselesi bar, şo-şony çözmelidä. Onsoň emma bizde şo Süleýman bilen bolan waka-da, şo biziň hökümetimiziň alyp barýan syýasaty sebäpli şu türkmen jemgyýeti şony refleksiýa, hytaýlaňky ýaly refleksiýa öwrenmege derek, biz gaýta şony, şo meseläni şu türkmen hökümeti gizleýär. Onuň geljekde-de näme? Ýaňky göwreli ýa-da çagaň urmagy ýa-da aýralyk şu meseleleri hökümet tarap her hili medialarda, watanda, ýaşlykda bilemok alyp alyp bir gürlemegiň deregine, şuny ösdürmegiň deregine tersine şuny ýapýar. Bolmasa häzir şolar gelip hawa, biz siziň aladaňyzy etýäs, ine şu meseläni çözjek diýse, ana şolara sesem bolýar. Ýöne şony edenok. Onsoň Bilemok dogrymy aýtsam, menä näme teklip etjegimem ýöne şu mümkinçilik bolmasa, meň pikirimçe hiç haçan çagalaň hukuklaram goralmaýar, hiç haçan şu hawa, hiç haçan edilen ýalňyşlyklaram öwrenilmeýär zat edilmän. Onsoň öz öz öz çagalyk döwrüm hakynda aýtsam, şu hukuk hakynda Men ýaşlan, ýaşap ösen obamda çagalar işlemek gadagan bolmagy aňyrda dursun, bir bir birkiler gelip, diňleýän birkiler barýar, barýar. Şu jemgyýetiň liderleri. Magtymguly, nauşnigiňi çykarýaň, sesiň düzüw däl. Eşdilýär, eşdilýär. Birhili gaýnap gelýär.
Şöyle, şöyle. Böyle başkalara esirem ya, sesim oňuray.
Olýa sen mikrofonyňy düzet ençem hormatly watandaşlar türkmeniň beýik ogly beýik Magtymguly Pyragyň bir goşgusy bar men şony diňledeýin. Bir minut.
Salam aleýkim. Aleýkim salam. Adalat ýazgy gidip dur. Uzun.
Bolýar. Goşgyny diňläň ondan soň dowam ederis.
Bir käkilik aldyrsa turpe balasyn. Saýraý saýraý yzlamaýan bolarmy. Bir bilbil ýitirse gyzyl lälesin. Hasratyndan sözlemeýän bolarmy. Pürresi elinden gitdi eşegiň, Telmuryp tört ýany gözlär guşagyn. Ak maýy aldyrsy elden köşegün, Bagryn bozup, bozlamaýan bolarmy? Baly sesim diňlär asyp gulagyn, Döke-döke göz ýaşymyň bulagyn, Ak jeren aldyrsy elden owlugyn, Mäleý-mäleý gözlemeýän bolarmy? Agsagyň elinden alsaň agajyn. Ýaman derde düşer, tapmaz alajyn. Bir güýçli duşmany duşsa mekejin jojugyny gizlemeýin bolarmy? Aýralyga adam ogly neýlesin? Kim galar görmeýin ajal hilesin? Magtymguly, Haýwan bilse balasyn, ynsan bagryn duzlamaýan bolarmy?
Eşitdiňizmi, watandaşlar? Magtymguly, Haýwan bilse balasyn, ynsan ogly bagryn duzlamaýan bolarmy? Ýagny bu sözler näme üçin men diňletdim? Häzirki wagt statistika seretsek, dünýä statistikasyna, Türkmenistanda bir ýaşyna ýetmedik, täze doglan çagalar bir ýaşyna ýetmedik müň sany çagadan kyrk iki sanysy ýogalýar. Bu diýseň uly görkeziji bu. Iň ösen döwletlerde bir ýa iki çaga bolýar, bäş, alty çaga, ine Ýewropa ýurtlarynda. Geliň, Ýewropa ýurtlary bilen deňeşdirmän, goňşy döwletimiz Özbegistan bilen deňeşdireli. Özbegistanda müň sany doglan çagadan on dokuz sany çaga ýogalýar bir ýylda, bir ýaşyna ýetmän. Emma Türkmenistanda 42 sany, iki esseden hem kän. Sebäp nämede? Deňeşdirip göreliň. Hawa, gaz zapasy boýunça biziňki ýaly Türkmen, e, Özbegistan dördünji ýerde däl. Bul bir. Ilat sanyny alsak, 36 million. 36 million ilatdan, o, şoň ýaly dogulan çagada on dokuz çaga ýogalýar, Türkmenistanda kyrk, kyrk iki sany çaga ýogalýar. territoriýasyny alsak, bizden kiçi. Içerki önümiň bahasy, ýagny gysgaça aýdanda WWP, biziňki has uly. Uly nyrhda. Emma näme üçindir, näme üçindir, Özbegistana seredende bizde iki esse çaga kän ýogalýar. Şuň ýaly ýagdaýlary eşitdim watandaşlar sen subut et diýip zat diýip yrs arajaklaram bolar elimde dogrusy häzir subutnama ýok emma Türkmenistanda wagtym şuň ýaly gürrüňler eşitdim etrap çaga dogurylýan öýlerde ýagny radomda wraçlar diýe öwrenen diýe Şu sähel näme boldy, daway kesmeli, operasiýa etmeli, kesmeli. Sebäbi diýe, näme, şu ölüm ýagdaýda operasiýa edip, enäni, çagany alyp galdy diýip, aýlygyna goşmaça näme, wedmstda goşmaça näme edilýär diýip, o ýerde ene öljekmi, çaga öljekmi belli däl, emma dogtora aýlyk bolsun. Bul bir. Yzyndan gaýynlary gelýär, mysal üçin, şu düşen gelniň ejesi, kakasy gelýär. Operasiýa etmedik bolsak ýitirerdiňiz. Aý dogturjan berekella hälä moa siz bar ekeniňiz bolmasa gyzym öljek eken diýip o ýerden ýene bir düşewünt. Watandaşlar netijede bu operasiýa diýen zat nähili boljak? Şu narkozdan açylyp biljekmi açylyp bilmejekmi dogry operasiýa boljakmy rus dilinde aýdanda kesirwe sçeniýa diýerler. Netijesinde ana şuňal statistikalaryň biz eýesi bolýas. Özbegistanda on dokuz çaga ýogalsa bir ýaşyna ýetmän, Türkmenistanda kyrk iki sany ýogalýar. Hany, hemme zat bol-eýlinlik, abadan ýurdumyz, oba, täze-täze tehnologiýalar satyn alynýar, oba, il baýlygy, il saglygy, ýurt baýlygy diýen ýörelgämiz bar. Netijede bu statistikalar asmandan gelýärmi? Näme diýmek bul? Umuman sanasaň sogaby bar diýilişi ýaly hökümet, Türkmenistan hökümeti ýaňy Alişer watandaşymyzam belläp geçdi, wezipesini başaranak, şo zatlara gözegçilik edenak. Näme üçin? Näme üçin çäresi görülmeýär şoň ýaly dogturlaryň? Moment o analiz zada seretmezden kesmesek bolanok diýip deri operasionny stola ýatyraýmalymy? Ondan başga bu statistikanyň esasy sebäbi men korrupsiýa bilen hem baglanyşdyrýan. Tanyşyň hasabyna, puluň hasabyna, o medinstudy okaýalar, pul tölendim diýmek şoňa diplom berilmeli edil bazardan satyn alan ýaly ýöne garaşmaly ýylyny garaşmalydyr almaly şo diplomy. Ondan soň pula gutaran hünärmenlerden näme garaşmaly biz. Watandaşlar her biriňiz özüňize şo soragy berip görüň. Wzýatka, has ýörgün zady, wzýatka bilen diplom alan hünärmenlerden bu günki gün biz näme garaşyp bileris? Bolýa köp köp sag boluň diňläniňiz üçin. Magtymgula geçireli söz gezegini Magtymgula aýdaber diňleýäs seni.
Sesim eşdilýärmi indi? Ol. Onsoň ýaňky aýtjak zat dogrymy aýtsam, şu wagt näme teklip etjegimi bilemok, ýöne ýöne şu meseleleri bir zat edip, bir jemgyýete ýet jemgyýete aýtmaly. Şu hytaýlaňky bolşy, hytaý hytaýdaky bolşy ýaly şu hytaýlar bir mesele bolanda, hökman şu sosial medialarda, sosial ulgamlarda şu hakynda gürlenýär. Onsoň ikinji gezek şu meseläň şu täzeden gaýtalanmagy, gaýtalanmaklygy örän pes bolýar. Şoň üçin düşünýär. Onsoň indi Türkmenistandaky öz şu öz tejribäm şu obada önüp ösdüm-de, onsoň şol obada işlemek indi bir kanun bolmagy aňyrda dursun, şol obada eger, mysal üçin, bäşinji klas ýa-da altynjy klas oglan işleýän bolsa, şol gowumy şul, eýýäm bir bir näme, sosial bal, hawa, sen, ana, gowy. Onsoň şeýdip, meň köp şo klasdaşlarymam öz, näme, okuwyndan, zadyndan galdy. Onsoň şu şu mesele hakynda-da hiç kim gürlänok, hiç bir sosial medialarda gürlenilok. Şu mesele hakynda hökümet hem hiç hili alada edenok. Onsoň mollumlar hem kän ünslenenok, dogrymy aýtsam. Onsoň iň soňky aýtjak zadym, çagalaryň şu Türkmenistanda terbiýesi, psihologiýa taýyndan şu ene-ata nähili çagalara üns berýär, bu hakynda Şu wagt özüm psihologiýany öwrenýän, onsoň seredip görüň, bu bar entek mesele bolmagy aňyrda dursun, bu katastrofa. Bu iň bolmanda meniň öz tejribäm boýunça-da şu çagalyk döwrüm belli bir derejede psihologik trawmaly, psihologik şu basyşly ýa-da kemçilikli şon ýaly öýenip ösdük. Onsoň şu wagt indi psihologa gatnap şu hawa giç bolsa-da şu wagt şu meselelerimizi çözüşdirýäs. Şoň üçin diňleýän watandaşlarymyzy birinji bilen şu jemgyýeti ösdürmek hakynda ünsüňizi çekmegi çagyrýan şu jemgyýeti goşant goşjak boluň her hili bilemek kanallarda kommentariýa ýazyň ýa-da ýa-da hökümetden nädip şu meseleler hakynda sosial medialarda rus aýtmagy rugsat almaly şonýalak meseleler hakynda pikir etjek bolup görüň hawa. Aýtjak zatlaryň şular. Diňläniň üçin köp sag boluň.
Atamyrat rugsat berseň men Magtymgula psihologiýa barada bir sorag bereýin. Aýtmady.
Alişer bagyşla seň eliň galdyryp otyrsyň. Seret Magtymguly ina daşary ýurtlarda mekdeplerde hökman psiholog bar dogry dälmi? Türkmenistanda Türkmenistanda her mekdepde psiholog barmy bolmalymy seň pikiriň nähili?
Bolýar. Mysal üçin, Hytaýda psiholog bar, şu meň okaýan institutymda bar, onsoň raýonda, raýonda-da ýörite şu eger biri häzir özüni öldürjek ýagdaýa ýeten bolsa, şo jaň edip kömek alyp bilýän psiholog bar. Türkmenistanda Dogry näden olar psiholog bolmak eken? Psiholog opşy şu ur bamy şu şulurda işleýän adamlar bamy şu hakyndada hiç ýerde eşitmedimem onsoň arada şu öýdäki şu Türkmenistandaky tanşlarym bilen gürleşemde men şolara maslahat berýän sen psihologa zada git kömek eder zat diýen olar aýtdy Türkmenistanda näme psiholog bamy diýýär. Ana şon ýaly ýagdaý. Onuň bu hakynda-da hiç kim gürlänok. Katastrofa näme diýeýin.
Ine seret, mekdeplerde hökmany derejede psiholog bolmaly. Meň ýadymda bar şu biziň döwrümizde psihologlar ýokdy, ýöne aram-aram Her üç aýdamy, nämemi, Goranodan psiholog gelip soraýardy ýagdaýlary, mugallymlardan, çagalardan däl. Soň şo mekdepde nähili ýagdaýlaryňyz, nähili çagalar, şoňa psiholog problemalary barmy, şonda näme soraýardylar. Mysal üçin, ejesi ýok ýa-da kakasy ýok çagalary bar. Şolara has doly üns bermeli. Sebäbi çagalar käwagt kemsidýärler şon ýaly çagalary. Kakaň ýok diýýärler ýa-da ejeň ýok diýýärler. Hasam şu döwürde Türkmenistandan bir milliona golaý diýýärler, iki million diýýärler adam migrantlar bolup daşary ýurtda işleýärler, Türkiýede we beýleki ýurtlarda. Şolaryň köpüsi, aglabasy çagalaryny taşlap gitdiler. Indi serediň nähili ýagdaýda şu çagalar kemsinip ýörler. Eger çaga ene mähir enesiniň mährisini her gün görmese almasa ýa-da kakasynyň mährisini buýsanjyny beýleki zatlary her gün almasa ol günsiz ýaşan neme ösümlik ýaly bolýar. Mundan başga, eger bir maslahat gerek bolsa, ene-atasy ýanynda bolmasa, ol kimden alýar? Ýanyndaky deň-duşlardan ýa-da goňşulardan ýa-da ýaňky häzirki TikTokda, Ýutubda, telewizorda her hili biderek-biderek kinolar, ssenalar, şol sanda seksual zatlar görüp, şonuň ýaly bolmalymyşyn diýip pikir edýärler. Şeýdibem sandan çykýarlar. Şuýam bir örän bir näme diýeli tragediýa Türkmenistanyň nesli üçin. Mundan başga men bir aý mundan ozal bir ýerde okap gördüm näme Merkezi Aziýanyň adamlaryň çagalaryň Boýy pesdi ýa-da şu üç-dört respublikanyň içinde sowet döwürde türkmenler iň boýy uzyn millet diýip hasaplanýardy. Gyrgyzlaň, beýlekileň ýanynda türkmenler boýlary uzyndy. Soňky döwürde seredip görseler peselipdir, has peselipdir. Mundan başga, biziň çaglarymyz, eger bilýän bolsaňyz, iýmitleri, iýmitleriň kaloriýasy pes bolansoň, çynyny aýdaly, baý ýurduň garyp çagalary biziň çagalarymyz. Şo kaloriýasy ýetmänsoň, köpüsi anemiýaly. Anemiýa diýmek, gany, gan basyşy pes bolansoň özünden gidýär çaga. Tiz ýadaýar, ýatkeşligi ýok ýa-da pes. Keýpi aram-aram gaçýar, düşýär, nastroýeniýesi bolmaýar. Onnoň pozitiw ýaşamaýar bu çaga. Şeýdibem bu çagalar Kän çagalaň arasynda suisid bar diýip gürrüň bar. Suisid diňe şoň üçin däldi, indi beýleki bahanalaram bar. Özüňiz bilýäňiz, häzir şu iPhone diýýär, beýleki diýýär, käbir çagalaň elinde gowy-gowy gadjetler bar, beýlekiň elinde bolmansoň, onsoňam muny beýleki filmlerde, zatlarda bu zatlary kult edip görkezip hamana diňe şu iň gowy zat dünýäde müşin başga zatlaň gymmatlygyny düşürip diňe şu gowy diýip şeýdip çagalaň beýnisini ýuwup şu mende ýok diýip şony almasaň men öz özümi has ederin maňa şuny ýaly gowy kurtka almasaň ýa-da adidas köwüş ýa-da beýleki zat şujagaz üçin O çaga öz-özüni kast etmäge taýar. Şuň şu meselede hiç hili Türkmenistanda iş geçirilenok. Eger sizem aýdyp geçersiňiz, öňki döwürlerde kinematografiýa nähili ösendi. Häzirki döwürde şu kinolary görseň, utanyp gidýäň. Nähili pes derejä düşüpdir. Edil, belki, şo ilki başda şo Çarli Çapliniň döwründe kinematografiýanyň döredilen wagtlardy-da ol ýaly sada, boş kinolar edilen däldir. Gynansak-da, gynansak-da. Mundan başga çäreler, eger Hemmämiz şondan geçdik, sizem görensiňiz. Çäreleri çykarmak çagalary, mundan başga pagta ýygmak, köreken, beýleki zatlary neme etmek, şu zatlar dagy çagalary günüň aşagyna sowukda ýa-da gyşda ýa güýzde alyp gitmek köp çagalaryň, has hem gyzlaryň saglygyna erbet-erbet täsir ýetiren mysallar bar. Sowuk ýere oturan gyzlar soň çaga dogap bilenok. Sowuk ýere oturan oglanlaň böwregi agyryp, soň arkalary agyryp, bili agyryp, hiç hili işem edip bilenoklar. Agyr-agyr ýükleri göterip bazarda ejesine-kakasyna kömek etjek bolup, ullakan-ullakan teležkaleri göterip, şeýdip maýyp bolan çagalar. Oken. Bu, bu meseläni hem göz öňünde tutmaly. Mundan başga ýene bir Gynansaňam şeýle bir erbet mesele bar. Türkmenistanyň maşgalalaryna endik boldy çagalaryna erbet söz aýtmaga ene-atalar. Aý, aý sen samsyk, bu iň bärkisi. ýerçeken, meýde ýanan, erbet-erbet sözler aýdylýar. Bu zat, bu, bu, bu medeniýet däl, bu adamyň ruhuny düşürmek, şahsyýetini peseltmek. Şeýdip, ösüp barýan çagaň gelejegini ýapmak, meň pikirim boýunça. Eger görseňiz, Türkiýede-de şeýledir, beýleki ýurtlarda-da. Aý Baýyrym, aý Batyrjagym, aý sen-ä eýle, aý sen-ä şeýle bir diňe höweslendirýän söz bilen ýüzlenýärler öz çagalaryna. Eger bir ýalňyşlyk etse-de, Sen näme, näme ýer çeken diýip o näl zat aýdylanok. Aý ýalňyşypsyň, ine şeýle-şeýle etmeli eken, indiki gezek etmersiň-ä diýip şeýdip gepleşýärler. Biziňkiler bolsa, Ýa kakaň gelsin, daýyň gelsin, babaň gelsin, gömer seni, Hudaý saklasun. Ony ýaly zatlar. Näme üçin bu zatlary hiç kim görenok, näme üçin bu bu bu ugurda radio, telewideniýe, ministrerstwo, bilim ministrligi, mekdepler, beýlekiler hiç hili iş geçirenoklar. Onuň ýene bir neme bar, şu şu meselede ýaňky at gazanan artistler bar, beýlekiler bar. Olar häzir w pogoni za slawoi diýýämiz, w pogoni za haýpom diňe şu näme mersedese münmek ýa beýleki zatlar men olary bilemagam, diňe şu zatlary görkezýärler çagalara. a beýleki gürrüň geçirmek, oba-oma, oba gatnaşma, gidip aýlanmak, onyýaly zatlar ýok. Meň ýadymda bar, öň Obşestvo znaniýa diýen bir gurama bardy, bilim, bilim jemgyýeti diýen. Şo ýere agza bolan pulsuz zatsyz aýlyksyz tejribeli sosiologlar, mugallymlar, prokurorlar, sud işgärleri, doktorlar agza bolýardy. Her aý obama-obama brigada bolup gidýärdiler. Mekdeplere, beýleki guramalara baryp, ýygnak geçirip, şo taýda şuny ýaly gürrüň geçirýärdiler. Şu zatlary düşündirýärdiler. Obalarda adamlar hezil edip gatnaşýardylar şo nemelere. Biem çäre däldi. Özleri, dobrovolýa, meýletin barýardylar. Näme gürrüň ederlerka, näme mysal getirerlerka? Naprimer, mugallymlar aýdýardy, ine mekdepde şeýle-şeýle ýagdaý boldy, şoňa göz öňüne tutuň. Ýa-da sud işgäri gürrüň berýärdi, ine şujagaz bir gyzjagaz bardy bir obada, ine şeýle-şeýle özüne kast etdi, anyklasak, meň boýdaşymyň şeýle bir goja könegi bar eken. Maňa-da muny ýaly köne galmadylar diýip, şuny ýaly mysallary getirip düşündirýärdi. Men göremak şuny häzir, häzirki döwürde. Wagtyňdy bagyşlap okudym, näme agyransoň kän gürläp bilemok.
Bale. Başgysyn.
Bale.
Men, menem bir minut bagyşlaň öz goşgymy goşaýyn. Ýaňky özüni öldürmek hakynda men sudam edip bilýän. Şu Baýramaly etrabynyň ýigrimi ýedinji mekdebinde Men şu togsan sekizinji ýylyň çy klasynda okaýan bir oglan bardy. Onsoň ol oglanam näme beýlekilerden azajyk näme orsça aýdaňda emossionalnyda. Onsoň şol emossionalny bolany üçin gaty erbet şu beýlekileriň tarapynda hawa ine sen gyz ýa-da şon ýaly bulling bolýar. Onsoň şu okuwyny gutarandan soň bir ýylyň içinde şu özüni öldürýär. Ana eger Türkmenistanda erkin jemgyýet bar bolsa ana mümkin bir adam halas edilerdi. Onsoň ýene bir zat şu biz okuwymyzy gutarymyzdan soň şu iki ýyldan soň meň çy klasymda okaýan bir tanyş dos oglanym bardy. Ana olam şu armiýadan gelip şu özüni öldüripdi. Ine bir ýyldan hawa. Onsoň onsoň iň soňky goşjak zadymam şu ýaňky ene taň terbiýesi hakynda-da. Mysal üçin, şu wagt men psihologa gidip gürleşemde-de, ene-atamyň urany meň hiç hili ýadyma düşenok. Ýöne şolaryň köpçülik öňünde maňa sögeni ýa-da ynam bildirmezligi ýa-da kemsidileni, şo gaty erbet ýadyňda özem şu örän bir agyr, agyr zat-da. Şonuň üçin meniň pikirimçe şu, şu zatlar bolandan soň çöz, çözmegiň deregine şu öňüni alsaň müň esse bir netijeli, gowy boljak, müň esse bir arzan düşjek adama. Hawa. Hawa, aýtjak zatlarym şular.
Köp köp sag boluň beren gürrüňleriňiz üçin. Söz gezegini Bahar Rahmanowa bereli. Bahar gelneje aýdaweriň, diňleýäs.

Ýigrimi bäşinji maýda, oba, köýnegi ýok, eginbaşym ýok, oba, remenim ýok, oba, gidip bilemok diýip özüne kast eden çagalar bar. Habaryň bolsun. Düşünýäňmi? O, eger-de sen göreşmejek bolsaň, eger-de göreşmejek bolsaň, gelejegiň ýok, gelejegiň şo çaga, Sen sussaň ertir prosta alýaň öz problemaňy derdiňi ogluňa goýup ýa gyzyňa gitýäň o göreşmeli bolýa. Düşüneňmi? Ondan beter ondan beter çagamy söýýän diýýän bolsaň çagamy söýýän maňa interesni meniň çagam gelejegi diýýän bolsaň göreşmegi öwrenmeli sen.

Köp köp sag bol Alişer. Söz sözlejek ýok bolsa ýuwaş ýuwaş jemläbereli onda efiri. Hawa hormatly watandaşlar ine eşitdiňiz aýdylan gürrüňleri ýaşlar biziň geljegimizdir. Her kim özüne sorag berse men ýaşlar üçin nämce etdim. Gelejegimiz üçin. Neslimiz üçin biz nämce etdik ýagny men nämce etdim diýip her kim özüne sorag berdi berse Ine Alişer aýtdy, Biz diýe estafeta etýäs diýe. Hünärimizi öwretýäs, oba biz garraýas, deregimize täze nesil ýetişýär diýe diýe. Eýsem biziň arzuwymyzmy şul, niýetimiz, islegimizmi şul? Islärmisiňiz özüňize on üç, on dört sagat işläp görensiňiz daşary ýurtlarda, gelip öz perzendiňiziňem siziň geçen agyrlygyňyzdan geçmegini isleýäňizmi? Ruslaryň bir sözi bar, Molçaniýe znak saglasiýa diýip. Dymyp otyrsyňyzmy? Diýmek, hakykatdan hem siz isleýän bolmaly. Ýurdy düzeltmek, hawa, näme üçin, näme üçin beýleki döwletlere seredende Türkmenistanyň resurslary, ýagny ýer üsti, ýer asty baýlyklary gaty kän, emma biz, biz baý döwletiň halky bolup gelip daşary ýurtlarda işleýäs. Aslynda, aslynda halal işlese döwlet işgärleri halal işlese beýleki döwletler gelip bizde hyzmat etmeli. Şoňa ýeterli derejede mümkinçiligimiz bar. Diýmek günä kimde? Bizdemi ýa döwleti dolandyryp oturan hökümetdemi? Şu soragy özüňiz özüňize berip görüň. Ondan başgada Ýene aýdyp geçjek zadym şu statistika meselesinde men özüm ýa şaýat boldum takmynan şu 2004-2005-nji ýyllarda bolan waka. O ýaňy bir gepleşigiň başynda belläp geçdim. Çaga ölüminiň beýle ýokary derejede bolmagynyň esasy sebäpleriniň biri korrupsiýa bilen baglanyşykly diýip.

Pikir edip görüň, wnutrimišişni ete urmaly, ýagny göte urulmaly ukol alýadan damara urýan. Ýaňky üç ýaşly çaga, olam bir adamyň entäk birinji agtygy, bu dünýä gelip birinji agtygym diýip bir ýönekeýje kesel bilen hassahana düşýär, öler ýagdaýda däl. Emma wraç naznaçeniýe berýär, medsestra ýalňyş ukol urýar. Damara urýa, ýaňky çaga gögerip reaksiýa berip ölýä şo taýda. Hawa, ine korrupsiýanyň berýän peýdasy. Ertirki gün şo güne men düşmerin diýip siz neme etmäň, garantiýa bermäň, aý meniň pulum kän, oba men neme eder. Ýok. Her kimiň şeýdip maňlaýyna ýazylyp bilýä şo gün. Eger şo zatlaryň öňüni almasak, şoňa gaýry dur diýmesek, şoň ýaly netijelere-de diýmek biz taýar bolmaly, watandaşlar. dymyp oturjak bolsak. Bolýa efirimize tomaşa edeniňiz üçin köp köp sag boluň hormatly watandaşlar, saglykda we toýlarda görşeliň, öýüňize abadançylyk.
Atamyrat.